Hemmelere günüňiz aýdyň dostlarym. Sag-aman oturanmysyňyz? Bu men Aky.
Doly adym Akmyrat. Dünýäni gezmek isleýän, gezgin, syýahatçy bolmak isleýän. Başardygyňdan öz gören zatlarymy, kulturalarymy, öwrenen zatlarymy siziň bilen paýlaşmaga çalyşýan. Eger-de siziň bilen paýlaşýan zatlarym siziň göwnüňizden turýan bolsa, onda men diýseň bagtly. Meň bilen galyň! Bloglaryma tomaşa ediň. Käbirlerimiz-bilen-ä bir ýyla golaý wagt, takmynan bir ýyla golaý wagt hiç ýyl görüşmedik ýaly. Çünki käbir sebäpler bilen, käbir problemalar bilen wideo çekip bilmedim. Has dogrusy, wideo çekmäge mümkinçiligimem bolmady. Ondan bäri hem üýtgän bir, üýtgeşik bir bolan zat ýok. Gürjüstanda ýaşaýardyk. Gürjüstandan soňra öýe gitdik, Türkmenistana. Türkmenistana biraz wagtdan soňam Türkiýä geldim. Ýa bu wideoda Gelsin Türkiýe barada bolsun. Türkiýe Aziýa we Ýewropa kontinentlerini baglaýan we geopolitik tarapdan örän wajyp ýere eýleýär. Iki müň ýigrimi altynjy ýylda berlen maglumata görä, Türkiýede segsen sekiz milliona golaý adam ýaşaýar. Türkiýede iň kän halkyň ýaşaýan şäheri bolan we dünýäde köpler tarapyndan Türkiýäniň paýtagt diýip bilinýän Istanbulda ýigrimi milliona golaý adam ýaşaýar. Ýöne aslynda Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheri. Türkiýe döwletiniň resmi dili türkçedir we Türkiýede ýaşaýan ýetmiş iki sany millet bar. Olardan iň käni, birinji türkler, ikinji kürtlerdir.
Türkiýä gelen men yz olar ýaly kän wagt geçenok we olar ýaly kän aýlanybam göremokdym. Şu gün çykaýyn diýdim. Şeýle. Hoja Kyrt terapi ormany diýýär. Hoja kurt terapiýa tokaýlygy. Gezeýin diýdim bärem palçygrak eken. Hemem bärde maşynlar ýok. Arabalar geçenok. Ýenede motorlar geçenok. Signal ýok, ses ýok. Arkaýyn gürläp arkaýyn wideo çekerin diýip düşündim. Esasy temamam bu gün şäher aýlanmak temasy däl, Türkiýäni gürrüň bermek. Şoň üçinem Türkiýede ilki bilen bilinmeli gerekli zatlar barada gürleşeris. Ynha, bulam bu tokaýyň gözelligi. Şeýleräk girelgede, giriş şular ýaly. Adam sesleri gelýär, aýlanyp ýörenler bar ýaly, ýöne edil häzir hiç kim görünmeýär. Meň özüm aslynda diňe ýöremegi gowy görýän, gezmegi gowy görýän. Palçygam bolsa ine şu wagt ýöräp gidip barýan. Bu binalaň nämedigini bilemok, ýöne aňyrsy Serediň, şäheriň bir bölegi şeýle bu depäň aňyrsy ýeneden şäher bolup gitýär. Meň galýan ýerimden bu tokaýyň arasy aňry-bäri bir kilometr, ýagny gaty bir uzak däl. Daglar görünýär beýle-de. Bilemok, kamerada gowy görünýärmi daglar. Indi bolsa Türkiýäniň pul birligi bilen tanyşalyň dostlar. Türkiýäniň pul birligine lira diýilýär, ýagny türk lirasy, gysgaça aýdanyňda TL. Bu görýänimiz bäş TL. Hä, bäş kuruş ýalňyşdym, bäş kuruş. Bir kuruşam bady, ýöne bir kuruş hiç ýerde tapmadygyňyz sebäpli alybilmedim ýanyma. Bil ine on kuruş. Biline ýigrimi kuruş. Bärde elli kuruş bar, ýene-de bir TL. Ne-de bäş TL. Bu teňňeleriň hemmesiniň ýüzünde Atatürküň suraty bar. Şu bäş TL-den bir dollar ýasamak üçin men dokuz sanysyny ýanymda götermeli bolýan. Ýagny bir dollar ýetjek bolsam, dokuz sanysyny ýanymda götermeli bolýan. Indi bolsa kagyz pullaryna geçeliň. Iň kiçisi, meň häzire çenli tapan iň kiçi bäş TL. Atatürküň suraty bar e bu gapdalynada aýdym saýyly. Bilmedim doktor professor zat diýä kimdigini tanamadym. On tele şeýle ýenede Atatürküň suraty bar bu gapdalynadam Jahyt ýenede doktor matematikmi algebra nemesimi. Ondan soňra bärde ýigrimi tele gelýä ýigrimi telede ýene Atatürküň suraty bar we arkasynda Mimar Kemaletdin ýagny mimar arhitektormy. Nede barda elli tele ýeneden Atatürküň suraty we arkasynda Fatma Aliýe diýýär. Bu-da ýazyjy ýalak kitaplar zatlar bilen bezelen. Häzirki Türkiýäniň telesini dollar bilen deňeşdiremizde kyrk üç tele bir dollar eltýär. Munam

Tamam. Sag bol, teşekkür ederim. Ilginç. Tokaýa gezip ýören bir maşgala bardy. Olarda meň bilen biraz gürleşdiler. Soradylar nireli, näme etýäň? Indi gelir ýüz TL, elli TL-niň iki gaty. Bu-da ýene-de Atatürküň suraty. Bärde-de Buharyzade Mustafa Efendi diýýär. Buharyzade Mustafa Ependi, ýa müň alty ýüz kyrkynjy ýylda zatdamy ýaşap geçipdir, özi sazanda bolan ýaly tüýdükler bar, depler bar suratynda. Iň uly Türkiýäniň iň uly telebirligi-de iki ýüz tele, ýene-de Atatürküň suraty, arkasynda-da Ýunus Emräniň Suraty. Men bularyň içinde iň tanaýanym Ýunus Emre, galanlaryny hiç tanamadym. Türkiýe ýaşanajak, ýaşaljak bir ýer däl zat diýip maňa gelmäkäm aýdypdylar. Ýa bolmasa öz nemelemizem bar, näme üçin Hytaýdan gaýtdyň, näme üçin Türkiýä aýtjak bolýaň, Hytaý gowy dälmi? Ýene şolar ýala. Nemeler? Ýaşaljak ýermi, ýaşalmajak ýermi, ony ilki ýaşap görüp onsaň bilersiň. Heniz intek türk Türkiýä gelmän ýa-da heniz intek o zatlar barada bilmän men öňünden ýaşalyp boljak ýa ýaşalyp bolmajak diýip baha bermedim. Geldim görmek isledim. Ýaşap bolsa ýaşan ýaşap bolmasa görerin. Ýagdaýyma görä hereket ederin. Ýöne bu ýerde aýdyp geçjek zadym hakykatdanam Türkiýäniň puly biraz deger degersizleşipdir. Ýagny Şeýle. Öňler bäş TL, ine şul bäş TL, bir dollar halyndaka, mundan iki ýyl, üç ýyl, belki dört ýyl mundan öň şu bäş TL, bir dollar hasabynda, häzir bolýun şu elli TL, bir dollardan sähel kän, ýagny kyrk üç TL, bir dollar, şu-da ine bir dollar etýär, bir dollardan sähel geçýär. Galan ýedi TL-sine belki marketden süýji aljak bolsaň ýa bir wafl aljak bolsaň, ýekeje Wafli düşüp biler. Ýa süýji düşüp biler, başga zat düşmeýär. Şolar ýaly degersizleşipdir, ýöne onadam ýene-de meň öz gözümde Türkiýe ýaşalmaz ýalak bir ýer däl. Türkiýede ýaşap boljakmy, ýaşap bolmajakmy muny günlük alýan ýa-da aýlyk alýan hakyň bilen hasaplap ölçäp bolar. Bu-da men size iň aňsat, iň neme dilde düşündireýin. Gezip ýörsüň, işsiz, ýaňy geldiň, täze geldiň we hiç zada düşüneňok. Eýleden-beýleden iş tapýaň. Iň az aýlygyň ýigrimi dollardan ýokary. Günlük alýan, aýlyk diýdim, günlük. Bir günde alýan günlügiň ýigrimi dollardan ýokary. Onam häzir birazdan markede gideris, markede bararys. Şonda hasaplap göreris, nähililik. Dostlar, häzir elimde ýüz TL bar, bu-da ortaça iki ýarym dollar ölýär. Iki ýarym dollara sähel ýetenok. Ýa ortaça iki ýarym dollar. Ýanymda ýüz manat ýoklugy üçin telefonda görkezip bilerdim. Şoň üçinem telefonda görkezýän. Ine, birä ýüz TL, birem ýüz manat. Bal iki ýarym dollar etýär. Indi bu näçe dollar etýär? Kommentariýalarda belläň we siziň pikiriňizi häzir alan zatdan bilen deňeşdirseň, haýsysy degerli?

Bir ýüz on TL. Iki ýarymlyk kolalar, iki ýarym litrlik kolalar ýetmiş TL. Pulpy, protokal suwlary bar, o-da ýetmiş TL. Bir litrlik.
Dostlar, ýaňky alan zatlarymyň hemmesini men palaw etmek üçin aldym we içine diri arassalanan bitin towugy goşmagy ýadyndan çykarypdyr onuň bahasyny. Şonuň üçinem wideoň arasyna täzeden montaž ile girip, täzeden ýeke-meke gurlan zatlarymy düşündirmek isledim. Towuk ýüz segsen TLdi we jemi bahasy, ýaňky alan zatlarymyň hemmesiniň bahasy ýedi ýüz on TL boldy. Bu-da ýene-de bir günki adamyň aýlygyndan az. Bir günki adamyň aýlygy meselem sekiz ýüz elli TL, a meňki ýedi ýüz on TL boldy. Indi men ýaňky alan zatlarym bilen palaw etjek we men muny ýeke özüme edemok. Myhman geljek, ýenedem jemläp alaňda dört, bäş adama ýeter ýaly edip etjek. We şonda-da ýene-de ýaňky naharyň içine men ýagyň emmesini guýmaýan ýa sogan käşirden ýene artyk galjak. Ýa-da men hemişe dört, bäş adam bilen birlikde nahar iýmeýän. Eger-de ýeke adam bolup nahar iýýän bolan ýagdaýymda men Ýaňky alan zatlarym ep-esli wagta gidiripdiler. Biz şu wagt üç otagly jaýda ýaşaýas. Şular ýaly içiniň aşhanasy bar. Içiniň täze nemeleri täze hemme zady. Ondan soň görkezip oturmaýyn, banýasy bar. Banýanyň içinde bir. Tualet bar, aýak ýoly, ýene aýratyn bir aýak ýoly bar. Ýene-de üç sany otag we üç sany otagy bar. Bu üç sany otagda isle her otagda iki bolup gal, isle her otagda ýeke bolup gal, ýöne her otagyň öz bahasy ortalama ýüz dollar ýa-da ýüz on dollar şolar ýalak bolýar. Indi muny iki bolup galan ýagdaýyňda elli dollar, altmyş dollardanam düşýär. Ýa bolmasa ýeke bolup galjak diýseňem ýüz dollar, ýüz on dollar, ýüz ýigrimi dollar, aňry gidende ýüz otuz dollardan kän geçmeýär aýlyk bahasy. Oň daşyndanam faturalar gelýär. Meselem, gaz üçin, tok üçin, suw üçin, ýene şoňa meňzeş zatlar üçinem aýlyk ýekebaşyna Elli dollardan kän zat çykarmaýaň. Garaz, hemme zady jemläňde, ýüz elli dollar, ýüz altmyş dollar bir aýda ýaşap bolýar. Men häzir günlük puly ýigrimi dollar hasapladym we günlük ýigrimi dollar hasaplanda, siziň kim isleýän bolsa özi hasaplap görüp biler. Ýigrimi dollar günlük hasaplanda bir aýyňa eden çykdajylaryň, zatlaryň bilen günde iýjek-içjegiň, ýaşajak ýeriň ýene-de zat etjek nemeleň bilen ýetýärmi-ýetenok, ony hasaplap görüp biler. A ýöne meň ýaňky ýigrimi dollar diýýänim, Ol gündelik aýlyk. Hemme kişiň gündelik aýlygy däl. Belki bir adam ýigrimi bäş alýar, belki bir adam otuz bäş alýar, ýöne iň azyndan ýigrimi alýar. Belki kyrk alýar günlük. Elli dollar, ýüz dollarlap alyp ýörenlerem bar. Şoň üçinem şoňa görä kim hasaplamak islese, Türkiýä ýagdaýynam şeýdip görkezdigim bolsun, belki düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Gaty bir içgin detallara girmäýin diýdim, ýöne ýenedem käbir zatlaryň has içgin detallaryna girip gürrüň berdim. Belki düşünersiňiz. Ýene-de täze wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!